Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Lwc Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos.
Helo, Catrin. Helo, Catrin.
Hi.
Hei, ti'n oce?
Ie, yeah, fi'n good.
Ti'n oce? Good, good, good. O'n i'n mynd i ddechrau trwy gofyn beth ti wedi bod lan i dros y penwythnos, ond... Nes i weld ti.
Beth am ddechrau gyda nos Wener? Sêr y sioe. Sêr y sioe. Move over, Alun a Mirain. Wel na. Na?
Dim move over, Alun a Mirain. Gallu ni wedi hostio yna, no probs. Um, I think it's for the best bod nhw wedi. Nhw wedi gwneud very good job. Oh, na, yeah, don't get me wrong, maen nhw'n class yn be maen nhw'n neud. Ond ti eisiau doing job nhw. Ie. Yeah. Oce. Yy, Bydde ti'n hoffi hwnna? Wel, iste ar soffa, man yn awr yn darllen prompter. Stunning. Ok. Joc, na, maen nhw ddim yn darllen prompter, maen nhw'n gwybod pob gair off by heart. Right, rewind.
Ia. Um, I Oeddwn i ar unrhyw un sydd heno. ddim yn gwybod y cyd-destun, o'n i ar heno. Heno O'n. S4C, nos Wener. O, gathen ni star treatment do. Fi'n hoffi... Do, wir. Ti'n Do, apelus yn wir. gwybod sut i roi splash mlaen. O'n, Sam yn just cacen, achos oedd yn rhaglen Flwyddyn ers i Merain cychwyn. Blwyddyn ers i Merain wneud rhaglen hyn o cynta hi. Sweet yma. Ie. So'n really nice bod ni wedi cael wneud hwnna gyda hi. A, oedd y gallery yn menywod i gyd. Oedd!
Da iawn!
A,
oedd, so oedd pedwar ohono ni ar y sofas na. Fel fi, ti, Alun a Merain, ie. Yeah. A Lesbian Visibility Week. Ie, yeah, oedd yn ni.
Ti, fi a Merain. Visible.
Visible.
A, well, yn, yn honorary. Oh yeah, honorary lesbian. Alun! Alun.
Hmm.
O'n i'n mynd i weud, mae'n debatable os oedd yn invisible, achos os oedd y sofa na'n glas, we, we, would have, we would have been nowhere to be seen. Mae hwnna'n wir, achos nethon ni wneud Fashion accidental blunder.
twinning. Yeah.
Oedd e'n
Sylweddol. A ti'n be, fi byth yn gwisgo glas. Fi yn. Ie, yeah, ti yn, cos mae dod mas o'r lug ydi, bla, bla, bla. Ond fi byth, byth yn gwisgo glas. Mae'r unig darn o wisg glas, ond o'n jeans, obviously. Yeah.
A pinstripe, oedd y ddwy ohoni efo pinstripe involved. I think mae'n hardly surprising bod fi wedi gwisgo suit, a mae'n hardly surprising bod fi wedi gwisgo glas. So really, bye, bye pwy yw hwn. Yeah, es i brynu second outfit rhag ofyn, ond i'n meddwl, do you know what, lean into it. Na, lean into it.
Fi'n meddwl bod e'n just mor ffynnu bod ni dwy. Di prynu reina pan oes os dwetha hefyd, yeah. a complete coincidence. 100%.
Ti'n meddwl bod pobl yn meddwl bod e ddim yn coincidence?
Sai'n g- I don't know, 'cos fi'n meddwl bod nhw'n ddigon gwahanol. Ond fi, o'n i'n teimlo fel o'n i'n gwisgo pyjamas, so o'n i jyst yn poeni, oh my god, mae pobl yn mynd i meddwl fi literally newydd dod mas o'r gwely i ddod fan hyn. Fi'n ond- lyfo gwisgo dislawr, mae pobl yn meddwl sy'n pyjamas. Ie, yeah, gyfforddus. nag oedd e? Love it. Ie, yeah, so dyna beth nath y ddwy ohonyn ni pen wythnos diwetha, do? Ie, oedd e'n really nice, oedd e'n really hwyl, a oedd e'n teimlo'n

Ie. Ti angen rhywbeth fwy fresh ar y dydd Gwener. Ie, yeah, ni'n head headliners. Ie. Yeah. Um, oedd e'n really, really fun. Oedd e'n really nice. Ie, yeah, loads o hoel. Ie, yeah, proper hoot.
Yeah. So...
Ond ar y drive lawr yna, Catrin, yeah. oedden ni, as you do, sgwrsio i ffwrdd, mae'n awr i ffwrdd, awr a hanner i ffwrdd i Llanelli. Oedd e'n bell. Digon o sgwrs i'w gael.
Traffic nos Wener, dyr. Dyr.
Ond yn anffodus, mae hwnna yn meddwl hefyd, bod ni wedi dynyddio loads o good content ar ein drive lawr i Llanelli. Lle? Lle yn y pod? Arguably dylen ni wedi recordio beth nath ni yapa yapa amdano yeah. ar y ffordd yna a'r ffordd nôl. A'r ffordd nôl.
Ond, mm. mae gen i loads o stuff da. Okay, good.
good, a fi, actually. Buckle in. a fi. Ti'n gwybod oedd os diwetha, cos o'n i wedi cael un oeth yn sof, oedd mm. dyn ni mm. fel millions i ddweud. Mae dal gen i.
A fi.

I don't know. Waw, dwy machnau Morocco. Da iawn, Cam... Wel, na, na, dim well, da iawn. Wel, I mean, really, twy mo byd e agos, yeah, isn't exactly. it? Na, ddim yn da iawn. Ond, yei, tan lines! Yei! Mae ma Dyfu Rai yn barod, just um, o ddau. Oes na?
Oes. Da iawn.
Mae rhaid ni ddechrau gyda newyddion mawr. ers y penwthnos. Fi'n gwybod beth ti'n mynd i ddweud. Jojo Siwa.
Jojo Siwa! Jojo bach ni. Wedi oh. torri lan gyda caff, ebs. Ie. Yeah.
Yn yr after party. Ie. Yeah.
Ac oedd hi wedi hedfan yna o Australia. Mae hwnna'n, like, ti'n methu i hedfan yn bellach. Na, literally. Like, mae hwnna'n... Hedfan o Australia, ond wedyn nath hi, actually, fi wedi gweld rhywle, oedd hi wedi fel gwrthod mynd â'r camera ar gyfer unrhyw beth. So, nath hi ddim neud fel yr meet Jojo both sides of the stage. Na, na, na, na, na. Bla, bla, bla.
A nath nhw Just as well, imagine os ti wedi. Oh my god, bys fe mor awkward. Bod hwnna'n ofnadwy. Ond fi jyst yn meddwl fel pryd Pryd nath hi penderfynu fi'n mynd i doi lan gyda hi?
Fi'n meddwl yn the last like week yna. Ond fi hefyd dal ddim cweit yn meddwl um, bod, bod perthynas Chris a hi yn unrhyw beth.
I mean, I think it could be. Fall- fi- it could be bod falle Jojo'n cael teimladau drosto fe, achos y ffordd, os sa'n gwybod os chi wedi gweld, ond nath Cath roi, fel nath pawb ffindio mas, oedd Cath di roi TikTok lan, o fel hi'n neud datganiad, basically, Ie. yn egluro popeth. ac yn Yn dweud hi- fel- really hir. Really hir.
Um, mae wedi cael ei cymryd lawr, nôl lan, lawr, Oh. nôl lan. I don't know what the current status is. Fall, tro diwetha nes i weld, oedd e lawr. Oh. Um, ond os mae fe'n ôl lan, sgipiwch i ti a hanner ffordd, and that's when the drama commences. Ond mae hi basically sôn am sut fel, oedd hi'n teimlo'n hollol fel blindsided, mm. nath hi dod off social media achos oedd y sylwadau i gyd mor crazy, ond oedd trwy gydol yr amser oedd Jojo yn y, yn y tŷ, oedd hi di fel set o lan bod fideos a negeseuon yn mynd at Cath. So o'r gorffennol? Ie, yeah, so oedd hi wedi oh, pre... Oh. Fel pre planio stuff i fynd iddi hi. Oedd Ti'n amlwg really rhywun... sweet.
Yeah, ond yn amlwg... Ti ddim yn mynd.
Yeah. God, Ond oedd hi dwi'n hefyd dweud bod, um, oedd hi wedi teimlo fel bod Jojo kind of wedi fel love bomo hi hefyd, yn dweud yr holl pethau yma fel, I'm gonna marry you, bla bla bla bla. Ond mae Jojo yn 21 oed. Mae'n 21.
So, it is in the realm of possibility bod gyda hi teimladau cymleth.
Jojo? Ie, am Chris.
100%, 100%! Ond sa i'n meddwl bod gyda Chris teimladau am Jojo. Fi ddim yn gwybod.
I just don't... I, I think, os ti'n Chris, ti'n gallu gweud bod Jojo, Jojo licio fe. Licio fe. And in which case, if you're half decent, yeah. you shut it down a bit stronger than spooning Ond so fe mynd i wneud hwnna ar teledu, nag we, pan mae ultimate goal fe yw celebrity, mm. ultimate goal Jojo yw to ha have a nice time in the house heb fame am chydig, I feel. She's, mae hi'n digon fawr ei hun, sy'n mae angen iddi fod yna. Wel, ond eto... I sort of promote rhywbeth, obviously. Wedi cael loads o arian a yeah. mae'n eisiau promote ei hun. Na, fi gwybod, ond dwi hi ddim mor desbryd am storyline nag yw Chris. Mae hi'n gallu bod yn ei hun, I suppose, mwy nag mae fe, fi'n meddwl. Personally. Yeah, I suppose.
Ond, my gosh, fi jyst yn meddwl bod yr holl beth yn bonkers. Mental. Mae'n crazy. Crazy.
Like, Oh, fi just yn really... Imagine bod yn cath. I know, ac I had Jojo's Corner. O'n i fel, na. O, o'n i fel, na. O'n i fel, na, right. it's platonic.
Mae nhw'n gallu bod yn ffrindiau mm. heb fod yn unrhyw beth. Fi'n desbryd i o bod beth oedd y sgwrs oedd Jojo di cael gyda Chris cyn torri lan gyda Cath. Ti'n meddwl beth yn nhw?
Don't know. Hmm, probably. Wel, nath i trio, nath i fel trio cael ei hun mas o pethau loads, fel, ond oedd, e, ac oedd hi'n really gyfr, oedd e'n scary actually, pan fi'n edrych nôl nawr ar moments lle oedd pobl ti fel galw hi allan o ran y relationship yna. Yeah. A nath i really gyflym on the spot dod lan â rhyw esgus oedd yn plausible. So fel, be nes ti sgwennu ar llaw e, ac oedd pawb yn dweud it was bi, ond nath hi dweud, oh, it was NB for non-binary, I've been questioning. A wedyn nath i ddweud... Be ti'n meddwl oedd falle ddim yn wir? Falle, ond wedyn nath i hefyd cwestiynu... Um, oh, sorry, um, oedd hi wedi dweud i Chris y noson, neu cwbl o nosweithiau cyn y final, yeah. yn y gwely, um,

what my feelings are in that moment. Ti'n gwybod be? Mae hi'n quick pan yeah. Ie. dod lan gyda esgus. Ydy. Mae hi'n fel Fel unrhyw speedy. pryd oedd unrhyw un yn fel confrontio hi, oedd hi'n really gyflym i fel diffuse yeah. Ie. situations a pethau. And that is media training. Ie, yeah, mae hi wedi probably cael mwy na unrhyw un. Oh my Although God, then yeah. again, Anodd credu weithiau. well, it could all be a, yeah. a, a ploy to sell tickets to her tour, which is on sale now, guys. Dyna gyd mae Posey wedi bod ar sy'n fel to, to, to, to, to.
Tybed sut wneith ei cynulleidfa craidd hi. So mae dydi doi really yn does. Mae dydi the OGs oedd yn hoffi mm. hi o hmm. pan sydd wedi sort of tyfu lan gyda hi yeah. yn ôl y ddys. A mae nath i golli lot o reina pan nath i ddod mas. Mm. And she gained a, a queer strong community. queer lesbian yeah. following. Yeah. Achos bod hi wedi bod mor focal am sexuality mm. hi a mae lot o perthnasau hi wedi bod yn eitha public mm. and all this. Tywed ble mae hi'n mynd i lanio nawr? Ie, yeah, achos mae...
Ydyn ni'n mynd i weld y, we y gweithaf o'r gymuned, ble mae pobl yn mynd i fynd, you were, you, yeah. you were lying, yeah, you yeah, were... Yeah queer baiting, you yeah. didn't mean it, didn't I, it? Yeah, I mean, sydd, yn, sydd obviously yn... A nonsense.
Incorrect, achos hyd yn oed os yw hi gyda teimladau am ddyn, that doesn't make her not queer. Well, na. It doesn't take na.
from her identity. Um, A hefyd, mae identities yn fluid. Ni gyd yn gwybod hwn. Am ages o'n ni'n meddwl o'n i'n um, bi, yeah. a fi definitely yn teimlo bod fi'n gay, but who's to say? in 20 years' time, someone called Tim comes along and I'm swept Whoa, off my feet. You know? Form an orderly queue and wait 20 years, years man. Specifically.
um, ond, ie, yeah, so mae, ie, yeah, mae fe'n, fi'n meddwl mae'r gymuned hundred percent tu ôl i Cath ar y funud. I'd say so.
Hundred, a- and I'm not gonna lie, so am I. Imagine.
Hedfan. Imagine been bad enough hedfan allan yna. At least I ti'n excited know. i weld. At least oedd hi'n probably... Uh, sorry, yn nhw. No, At least yeah. oedd Cath yn excited i weld Jojo. Ond ti'n gwybod oedd Jojo yn Ond um, wedyn- misgendro yn y tŷ? O Jojo misgendro Cath? Cath. Fi'n really sorry, cos fi newydd wneud. Na, na, na, ond, ond, oedd, cos nes i sylwi ar hwn, oedd Jojo yn dweud girlfriend eitha lo, a wedi dweud she cwpl o weithiau. I thought maybe the girlfriend thing was just a term that they're comfortable with using. Yeah. Ond nath Jojo weid she cwpl o weithiau. Ydyn nhw'n defnyddio she, she they? they? Yeah, falle.
Ond, neu ddim. I don't know.
Ond, yeah. So, falle bod nhw yn defnyddio Let's bai.
stick o gyda nhw, mm, just to achos ni'n gwybod bod nhw'n hapus gyda yeah. nhw. So, dych chi'n mwyn nhw'n hedfan mas fan hyn, gan feddwl, what the hell have mm. I just hmm. witnessed for the last... Pan mor hyd yeah. mewn? Tair wythnos.
Tair wythnos. A wedyn, Bydde hwnna'n awful flight, really. That's Ond o enough, leia yeah. bydde ti'n excited yeah. i weld partner ti. Jet lagged, ond. Imagine the flight back. Imagine nhw... the flight back to Australia. Wel, maen nhw dal yn yr UK as far as we're aware. Cos I'm sure bys nhw ddim di book o fel flight, return flight diwrnod yn ddiwedd arall. I think they could fund... Oh, ti'n meddwl, ie.
Yeah.

Wel, ia, falle, falle bod nhw. Ond, fi... fi, fi jyst methu dychmygu, ia. I know.
Wel, nath Jojo, yr unig fideo, yr fideo gyntaf nath hi postio ar ôl dod mas, oedd fel, oedd y sign yn rhywbeth fel, I don't want to do it, I don't want to do it, neu rhywbeth fel na, and it's her, um, y caption oedd fel, I don't want to leave the UK, neu rhywbeth.
Oedd e fel, Jojo? Oh, yeah, Jojo. Interesting. Nes For ti- what reason, Jojo?

In terms of llefen ar y wyren, gei di ddim byd lot mwy artistig. Ti roi di wneud e? Can't say I have.
Well, actually, probably ar allan o Mile feeling high sobbing.
sick.
Oh, na.
Yeah. Oh, but we've got over that trauma nawr. I had to. Nes i basically, ar gyfer gwaith, rhaid fi like, hedfan so much bod fi nawr ddim yn sal ar flights. Which is good. So exposure oh. therapy, essentially. Oh, gwych. Yeah.
Great.
Still not good with boats, but we'll get there. Yeah. Nes i hedfan Um, syth ar ôl break-up. Unwaith nôl i, ah. so pan o'n i'n byw tramor. Ie. Yeah.
Sydd ddod nôl fan hyn. Big break-up. Had fun nôl. Lle fan ar y bwrna. Rwy'n edrych na fi fel, beth sy'n bod na ti? Mae fe'n, ti'n mo be? Mae'n llai artistic pan ti'n hedfan yn fel the basic of basic economy. Oh, yeah, cos mae fel... Mae rhywun just asau ti fel,

Oh yeah. Ti'n fan of a cry?
Oh my god, you joking. Fi'n, I love a cry. Fi rhaid i gael ti'n llafan. Na, ond fel, fi'n fi rhywun sy'n llafan ar ben fy hun yn y cold dark room. Yr oh, un peth pan fi'n sal. Fi ddim yn, fi'n, ie, yeah, fi'n meddwl, oedd, oedd mam fi um, ar application fi i um, Cilch Meithrin roi She's Determined But Sensitive. A bys, hwnna bysa enw album gyntaf fi. Determined But Sensitive. I, I, no one could describe me better. Determined But Sensitive. Fel rho gwaith i fi, na gael ei di wneud mewn awr, ond na grio am oriau ar ôl e. So, so sweet.
I know, diolch. Thanks for that. I love a cry.
Private, public, all sorts.
Fi ddim yn mynd... Ti'n meddwl beth yw e? Mm. Mae rhan fwyaf o emosiynau fi yn manifesto mewn lle fan. Yeah. Rhan fwyaf oh, ohonyn yeah, nhw. Fel, yeah, then, same actually.
Yeah.
Fel... Yn enwedig bod yn grac. Fi, ddim, oh, fi, yeah. fi beth yn gweiddi, na, fi na, beth yn... Ond, yeah.
Ond fi'n... A fi ddim yn fel I, I don't really gael get very sharp neu dim byd. Na. Fi just yn... Os ti'n rhael o dy hun lan, mae fe'n troi mewn i, ie. Yeah. So be, fi di creo pob tro fi di roi notice fi mewn i gwaith. I don't know why. Achos fi just fel, so scared.

Talking of a big queer community... Sori, pryd well, ni'n siarad am big...
Ti a deg munud yn ôl pan okay. ni'n siarad am Cath a Jojo okay. cyn mynd mlaen i therapy. Um, mae self-esteem yeah. wedi rhyddhau album newydd. Do.
A mae'n amazing. Nath ni ran...
Fi'n gwybod ti'n gwneud fi. Nes ti... I mean, o'n i'n hapus i wneud, ond essentially nes di orfodi fi rand yn fy ti a pimp gwaith well, in total. Wel, oedd e ar repeat, achos pan mae gen i album newydd i rando ar, fi naill ai'n gwrando yn y car neu yn y gym i ddechrau, yeah. achos I can really take it in, a fi'n rhoi fe ar repeat, a unwaith mae gen i fel sense ohono fe, I'll add all the songs I love i playlist fi, a wedyn just gwrando reina, so mae'n cymryd mas y riffraff. No offence, they're all O, beauties. Ond ti'n mae 'na meddwl rhai... o'na riffraff?
There's a couple of ones sydd ddim, t'mo, ddim un un un danti. Ocê. Yym, ond Anodd plasio pawb drwy amser. ydy wir, um, ond mae Madonna yn ffan.
Oh, Ath Madonna makes i sense. sioe byw hi.
Mae hwnna'n cool. A prynu merch hi. No way. A postio ar Instagram hi'n gwisgo'r t-shirt. Hwna'n cŵl!
Nag yw hwnna'n amazing? Imagine! O'n i You'd be eisiau- losing your mind yn bydde I know, ti? but ti fel, casual Madonna. A nawr fys- mae hi'n gallu defnyddio hwnna fel, oh, I can sell merch off this, 'cos Ie. ma' hwnna fel free ad am merch fi. A hundred percent!
Pwy byse ti yn eisiau fel yn gwisgo merch ti, i tagu ti ar Instagram, i ti rhannu, who would be the ideal fel, oh my god, mae'r person yma'n fan fi? Um, Haim.
All Ah, three. All three, different All t-shirt three, each. yeah.
Get the sales in.
Haim. Yeah, Fi'n caru Haim. yeah.
Fi just moyn bod yn un o'n nhw. Mae nhw yn class.
Yeah. Nag o'n nhw ar y wal? O ie, ydyn. Oh, yeah. Signed.
Signed, baby.
Signed baby.
Ie, os ydych chi byth yn, yn gweld um, ar TikTok neu Instagram, yna random fel pethau uwch ben pen ni, just chopped off. Ie, chi ddim yn really gallu gweld bethau nhw. Ie, album covers. Album covers.
Ie, yeah, fi'n meddwl, mae angen rhywbeth mwy ar y wal. Um, yeah, no. album cover Circa Waves, album cover Best of Glenn Miller. Os chi'n unrhyw, any big band, big band fans mas fyna. Pan o'n i in my trumpet playing days. So. Oedd ti'n chwarae trumpet?
Oh, yeah.
Oh, I, I can see it, actually. Oh my god! Ti'n gallu chwarae fe nawr? Give us a blast. Go on. Na. Please. Na, bydde fe'n rhi anodd. Fel... Just un perp.
Falle na i wneud bonus content ar gyfer TikTok i ni. O, oh, okay, fine.
You've heard okay. it here first. Na i gadw hi at ei gair fyna. Neu Instagram.
Fyddai'n nervous o'n un. Fi ddim wedi chwarae ers blynyddoedd. Oh. Ond, um, yeah, Glenn Miller, Circa Waves a Haim. Bysa ni yn cael...
Pwy? Oh, I don't know. Self-esteem.
Self-esteem, actually, yeah. Oh my god, yeah, iconic self-esteem. Na ti. Done. Gwych.
So, neu, wyt ti moyn Madonna yn gwisgo t-shirt self-esteem yn gwisgo t-shirt ti. There's the merch. Of ti Done. thinking. Da iawn. Da, croeso. Nath neb ddod nôl at ni pan nes i ofyn ar y podcast um, pa merch maen nhw'n moyn, so we're just going to choose for them. I suppose does neb yn, fel arfer yn comentio ar Spotify. Na, rwy'n i ddweud. Ond, ie, yeah, falle bod jyst eisiau ni roi enghreifftiau yn lle fel... Falle ni jyst yn neud e, and you, it is what it is. right, chi just uh, take us up. Yeah. Yeah.
Okay.
Crease tea.
Crease tea.
Organic.

Why don't we start, start gyda, twod, expectations bach yn llai, a wedyn, we'll work our way up. Okay.
Wyt ti wedi clywed am app o'r enw Paid?
Na. OK, ti a Sam, I feel like you would be Pid. all over this. Pam? All over it.
So, mae'n app nath ffrind Rach argymell i Rach a ffrind nhw. Okay.
So, nethon ni gael fel trial bach ohono fe, a nawr ni di, we're locked, we're locked in. Mae da ni e am flwyddyn, o leia. A wedd, oce, okay, os rhaid chi talu? Um, oes, I think mae'n fel 20 quid am y flwyddyn, rhywbeth fel, rhywbeth fel hwnna, ti'n gwybod.
O, os ti'n gweud na, fi ddim eisiau fe ar ôl y trial, a wedyn ti'n aros, a maen nhw'n gweud, ti eisiau 40% off, a ti'n mynd... Oh, stunning, yeah, okay.
yeah lush.
Um, so, beth yw e? Yw, app, um, ffôn, obviously, um, sydd ar gyfer cyplau. Okay.
A
Basically, mae fe'n gofyn cwestiwn bob dydd. Oh, god. Ie, yeah, ond mae ddim yn gofyn bod yn un hir. Mae'n lan i ti os ti'n ateb yn fyr oh. neu'n hir. Fel brawddeg. Falle fi wedi dynyddio hwn o'r blaen. Be mae'n edrych fel? Porffor. Like... O, oh, na. Porffor fi wedi dynyddio rhywbeth tebyg, ond dim hwn yn benodol. OK.
Wel, mae'n app sydd um, just fel dechrau sgyrsiau gwahanol. A, yeah. a bod yn onest, Ni'n siarad eitha lot. Fi ddim yn teimlo fel bod ni fel yn dau yn neud o Na. fel y prompts yma. Sorry, 'cause I don't- stop o iawn. Shut up. Ie. Ond mae fe yn gallu, tymod, agor lan gwahanol pethau. A ti'n gallu, so, bob dydd mae'n rhoi cwestiwn i chi. a Mae'n rhoi um, am, pob math o bethau am gwahanol agweddau perthynas. Mae'n rhoi quiz i chi sydd yn sort of fel geidjo lefel ble chi arni gyda gwahanol bethau. Oh. Er ah. enghraifft fel um, unrhyw fath o relationship anxiety neu jealousy neu fel, ti'n modd, uh, you know, stuff mwy rhywiol. Be fel ti'n hwnna'n fel achosi ffrae neu rhywbeth? Fel... Well, I don't need an app to tell me. Wel, mae fe'n... t- ti'n teimlo... O, ond so... nag yw Rach yn gallu gweld beth ti'n rhoi ar y Ie, yeah, so oh.
wedyn, ond ti ddim yn cael cael ateb, beth sy'n dda amdano fe, ti ddim yn cael cael ateb unrhyw beth o'r pethau yma, y cwestiwn y cwys dim byd, mae'n y gêm hefyd, cyn bod y person arall ti'n neud. Ti'n methu gweld ateb no. Sam, yeah, ti'n bod ti di ateb. E. Ah, oce, okay, cool. Fi, fi'n teimlo ni di, neud, ni di dynyddio app tebyg. Sa'n cofio be oedd enw e, ond oedd e, ie, yeah, fel cwestiynau, ti'n gorfod ateb pob diwrnod, bla bla bla, prompt ac ati. Yeah. So, oh, nice.
Right, a er enghraifft, heddi mae yna quiz rownd supporting mental health, so, oh, ond mae pob math o bethau. Um, oedd hi'n ddoe uh, dating beyond the daily grind, so mae fam fel cyd-bwyso, bywyd gyda perthynas yeah, a data yeah, yeah. so ah. A yeah, gwahanol pethau. Fel oedd hi'n cwestiwn, based on what uh, based on what you've learned together, what advice would you give a new couple starting out? Okay. A stuff fel hwn, mae gwahanol, wow. loads o gwahanol math o beth, right? Nice. A ni wedi bod yn really joy fe, mae wedi bod yn really good. A ni wedi bod yn neud y bob dydd ars fel 20 days nawr. Wow.
Ond, few weeks yn ôl, pan o'n i jyst i dechrau fe, o'n i ar hen dw yma. Ie. Yeah. Um, hen dw fiancé fy mrawd bach. Ie. Yeah. A oedd mam fi ar y hen... Fion. Ie. Yeah. Da iawn. Diolch, good memory.
Da iawn. A oedd mam ar y hen dw hefyd. Mm -hmm. So, gret. A anyway, o'n i'n sôn am yr app yma. So wedyn, dyma fi'n mynd, o, fel, mae'n gofyn cwestiwn gwahanol bob dydd, da, da, da, da. A y diwrnod cyn, y cwestiwn oedd rhywbeth fel, would you rather travel to a new country every year or revisit uh, your favourite place annually? Okay. Neu rhywbeth fel hwn. Yeah. Ond diwrnod nes i fel siarad amdano fe, o'n i fel, o ie, mae'n gofyn cwestiwn gwael bob dydd, fel heddiw. O, oh, so ti'n fel siarad iddyn nhw amdano fe, wedyn yeah. eisiau rhoi example. Ti agor y app, a'r oh, cwestiwn y diwrnod yna, oedd, actually don't think it could be worse, nes i ddim dweud hwn, so fi'n gwrs mae mam fi'n gwrando ar hwn nawr, ond nes i actually ddim dweud e, cos ni fel, mae hwnna'n... I can't. Y cwestiwn oedd, basically, a fydde ti'n gyfforddus mm. yn

Fel, a gallwch chi, gwrandawyr, defnyddio cod yma. uh, cod Herbert. oh, 10% off. Herbalife.
Herbalife, ie. Yeah. Oh, dyl sy'n ti wedi.
Oedd ti'n nafod yn rhywun oedd wneud Herbalife? Fi'n cofio rhywun yn ysgol ni oedd wedi. Oedd rhywun oedd di mynd i coleg gyda fi yeah. yn trio fflogo Herbalife. Really?
Yeah. Oedd e'n ffrind i um, Ken Bartner fi yn neud awn gyda oils.

Avon, ie, yeah, Avon Lady. Just dim un o'r rhain yn sponsored, yn anffodus. Yn anffodus.
Falle gawn ni rhyw fath o barti. Be?
Oh, oh.
I don't know. Be, yeah. werth i stuff?
Yeah.
Fel auction, gawn ni auction. I don't know of what. O'n i angen arian, Catrin. As in, sa'n meddwl bod unrhyw beth fi really eisiau auction o. Oh. But...
Be am surfboards? Na. Bys y reit yn hapus i auction hwnna off. Wel,
Bysa fi'n hapus i auction o'n o beics hi. O, oh, o'n i ddim yn gwybod lle ti fynd, bysa fi'n hapus i auction o hi o. Oh god, na! Un o beics hi. Ti wedi gweld y things yna ddew, pan mae pobl yn cael fel auctions, a maen nhw'n auction off fel data fo. Ie, ie, ie. Bysa ti beth yn rhoi dy hun lan i wneud hwnna?

Bydde ti ddim? I suppose...
Bydde ti'n awkward am e?
Ie, yeah, bys fi...
Bydde oh, fi ddim. Bys ni'n really struggle, achos byddwn ni'n cael anxiety a wedyn back o mas, probably. Oh. Achos er, fel, yr er syniad o eistedd yna gyda rhywun fi ddim rili'n really gwybod, a wedyn trio wneud convo am fel couple of hours, oh, my worst nightmare. O, oh, si gallu ni'n neud hwnna gyda unrhyw un? Ie, yeah, ti'n iapa, fi ddim. Ie, yeah, bydde fi'n fine.
Wel, fi yn iapa, ond fi jyst yn casau fel tro gynta neu cwpl o weithiau gynta i chi gwrdd â rhywun a ti jyst yn fel small talk trio fel... Ie, yeah, fi methu dychmygu ti'n neud lot o small talk. Na, fi ddim yn small talk gal, fi'n casau e. So I don't really love fel networking. Oh, fel literal nightmare fi. Fi'n eitha...
Ti'n good?
Mm, yeah.
Yeah. Fi'n eitha cyfforddus gyda fe. Fi'n fi, fi joio fe. Ie. Yeah, fi a pobl yn cysau Fi'n fi gallu fel, os, os mae rhywun yna efo fi fi'n nabod, yeah. a byd nhw'n gallu fel circle room gyda fi and like do the first intro, mm. then I'm on to a winner and fel I'll make everyone laugh. Yeah. Ond, os o'n i'n mynd rhywle ar ben fy hun, fes o'n i jyst yn isedd yn y gornel, pretend I'm doing work.
What's the point? Beth y pwynt bod yna? Wel, weithiau mae fe jyst yn fel rhan o stuff corporate chi angen neud. Okay, fine. Tick a box yn e.
Oh, okay, fair enough. Yeah. Ond, um, fi ddim yn meddwl bod fe rioed jyst i eistedd yn y gornel. A...
Na, no one puts catch in the corner. Na. Na, not this one anyway. Ti'n rhoi dy hun yn y gofal? Ie, yeah. please. okay, just yn gloi, Ollie Murs stori fi. Dim ond achos fi'n gwybod bod ti ddim diddordeb yn Ollie Murs, ond na fi yn benodol, ond mae'n rhan o'r stori. Gos Ollie Murs, fi jyst yn teimlo fel, maen nhw'n wylio fe mas, um, pan does dim news stories arall i wneud. Maen nhw fel, oh, let's just give him a minute to flog his album. Yeah.
O dda, ti'n bod, yeah, he had his heyday, ond mae dal yn trio milk o fe. A mae hefyd yn dod o draws fel, he's sorry to be there. Fel, fi wedi gweld e ar Breakfast News, efo, he was flog yn symud, ac oedd e just fel, mor apologetic i gymryd lan amser nhw, ond ni just oh. fel, you just need to own it, babe. Oh, I don't know. Wel, fi ddim di rioed really meddwl gymaint am hwnna amdano fe. Yr un egni a Chesney Hawks, I will say. O oh, na, mae Chesney Hawks Oh, I love Chesney Hawks, ond mae gen nhw fel... Same vibe. One hit wonder. Okay.
Fi ddim yn gallu chwarae'r gan i ti, cos newn ni gael copyright ping, ping, ping. Okay. And God forbid ni ddim yn neud arian o'r hwn, ni, just to clarify, ddim yn. Ond, Fi'n really... Wyt ti'n rhywun sy'n gwrando ar lyrics? Wyt ti'n canolbwyntio ar geiriau? Um, gyda artist fel self-esteem, ie, yeah, achos okay. fi'n caru geiriau hi, ond usually no, and I get them all wrong, ond mae Sam yn, mae hi'n gwybod lyrics i bopeth. Oce, okay, wel eto then, fi'n debyg i Sam. Oce. Okay.
A Mae Rach mwy fel ti, just really ddim yn gwybod geiriau. Ni'n type A, chi'n type B, we figure this out. Potentially.
So, fi'n really canolbwyntio ar geiriau. I think cos fi'n sgwennu tyn bach fel fi'n yeah. dadansoddi nhw. A weithio fi fel, oh god, mae'r well, fel, mae gan yma'n amazing. Fel, mae'r geiriau, ddim yn unrhyw sens. Ddim yn unrhyw sens. Ond anyway, nes i gael neges gan fan o gariad. yn dweud, oh, this song made me think of you. Enw'r gan yw Beautiful to Me, which oh, ti kind of pwynt allan, sydd yn really sweet, ond yeah. eto, ydy hwnna'n kind of awgrymu bod Just ddim beautiful i rhywun arall. beautiful, comma. To me. To me, yeah. To me. Um, O'n i fel, ydych chi gwrando ar hwn? It transpired, oedd hi ddim di really canolbwyntio ar dim o'r geiriau, at least that's what she said, achos os oedd hi, insane thing i ddweud bod hwn yn agoffa hi o fi. Yeah. So, dyma'r geiriau. She ties her hair up tight, puts her armour on. Armour, okay.
Armour, it's already a bit of a funny vibe. Yeah. When she steps outside, she...

And I don't know why, and I'm picking up the pieces when they fall to her feet. Oh my god!
She's been fighting off the demons, no oh. she'll never, never be free. a ni fel, I think generally, especially now, Mae hwnna bach Really quite happy, yeah.
go lucky.
And, ydy hwnna dan ffynnu. Ydy, ydy.
Again, oh, honestly, mae hi'n...
Mae bod yn y Car Garage yn gymaint o hwyl, ond actually ti beth yn gwybod beth i ddisgwyl, achos bydd hi'n, bydd y playlist yn dod mlaen, a bydd fel, you don't know this song, and fel, nobody knows the song, babe. Achos it's like a B-side of a Lamar single from 2002. What a rogue, Ond o'n i'n nes. Wedyn, so o'n i'n meddwl, wel, oce, okay, hwn yn fel

Okay, like, I get, mae hi obviously dim ond i gwrando ar y pennill, yeah. ar, ar y kit gan.
Ydy e'n um, ballad vibe? Mae'n, uh, gyda, na, mae'n fel mwy fel pop song. Oh, gyda Ond... lyrics am demons. Yeah, crazy.
Wedyn, o'n i fel, okay, benefit the doubt, dwi ddim di, dwi ddim di gwrando ar y geiriau heb no. am

Sian, o'n i fel, o, o'n i wedi cael gymaint o laff yn dan fy wedyn, ble o'n i fel, listen to me. It's really sweet that you were like, oh, I'm thinking of you, but have you do you have any idea what the words are to this song? Well, she never gets it right. Oh, oh. o'n i just yn fel creased at that point, cos o'n i fel, Ti ddim wedi gwrando dim ar y geiriau, because there's no way bydde hi'n Saying that, dweud hwnna. yeah, you Na, know. na, na, na. na. Unless mae fe fel subliminal message. na. Nagew, nagew.
Ond weird bod y geir...
Fi jyst ddim yn gallu gwrai'r geiriau yna at fel upbeat car. It's just weird. Okay, I don't think ni'n mynd i gael ping dros fi'n... Na paid, just in case. Na, Bydden nhw'n canu e.
gallu nhw cymryd yr episode lawr.
Oh, canu e na. Just sing it in a different key. Dwi'n gwybod beth ci oedd y mewn anyway. Rhaid gofod bod nhw fel, oh, that sounds exactly like Holly Murs. Mae'n mynd, she, she never gets it right, and it feels like rain on a perfect night. Cos nawr ni'n gwrando fe fel ah. joke, so fi'n eitha cyfarwydd gyda'r gan yma. Wyt ti'n gallu chwarae fe off mic oh, Amelia so I can figure out what it is, because it's going to drive me mad if I don't hear it. You won't know it. Oh, okay, fine. You will Ignore not know them. this song.

I don't know, but Sam's into New it. New beginnings, probably. Rhywbeth fel yna, ie. Yeah. Yeah, sure. So nath ni neud taro, a yeah. nes i tynnu'r un garden dwywaith, hyn oed ar ôl shuffle fe ac yn yr un position. So chi'n gallu, chi gallu cael e fel normal neu reversed. Yeah. Ges i'r un garden reversed dwywaith. Beth?
Crazy. Achos, so ni'n gofyn cwestiwn cyn cymryd y carden. Yeah. So fi eisiau neud taro efo ti. Oce.
Yn enw'r lleuad newydd. Oce. So does dim gallu deck. Na, we, we've got a deck. Adra, ond ti ddim wedi dod o fe. Ond sa'i dod o fe.
okay. O'n i ddim moyn accidentally... Na, os o'n i'n colli nhw, Sam will sage me, a sa'n licor gwynt o sage. Oce, okay, wel mae hwn yn teimlo'n fel not particularly authentic. Wel, os ti'n fel...
Let's go for it.
Falle fel siarad mewn i'r cyfrifiadur a gofyn cwestiwn. Am be?
Jyst unrhyw beth, fel rhywbeth ti moyn gwybod am perthynas, gwaith, bywyd, unrhyw beth, beth sy'n dod lan yn yr haf. Oh god, gaf i gael think. Fi'n teimlo pressure. Um, ydw i angen gweud y mas yn uchel? Ydw, I suppose, os mae'n crop yeah. content. I think that would help. OK.
Um, Ydy nawr yn amser da i ddechrau neu edrych mewn i um, fel fertility stuff yn iawn? OK, so gwasga tapie. Ydy hwnna'n beth da i fi? Ie, yeah. gwasga tapie, so you give it a little shuffle. Lovely. Shuffling. Wedyn gwasga tap on the deck. Fine. Dewisa un carden. Be unrhyw un o'n nhw?
Yeah, whatever speaks to you. Ok.
Mm, none of them really.
Oh, wel. Um, let's go for this fella. Oh.
Oh. Ti daw sy'n gwahanol nawr yn dweud. Well,
I've got to choose six apparently, so we we'll just go for those. Get my reading. Oh. Oh! Card one. Oh, Sut ti'n teimlo amdano dy hun? The Magician.

Nothing big, just the world. Ooh. Ti'n tebygol o edrych am successful conclusion ar ôl dy holl waith caled. Um, felly mae'r cerdyn yma yn cynnig bod e naill ai'n digwydd neu bod e o gwmpas y gornel. Successful conclusion from all your hard work. Does that ring a bell? Oh, well... Kind of? Well,
yr unig success byddai gallu bod bod fi'n actually neud e. I suppose. Fi'n meddwl falle mae hwn yn fwy heb cwestiwn benodol yn fwy gyffredinol amdano ti. Oh, maybe. okay, fine.
Cerdyn tri, your fears. Oh, there's so many. Oh, Justice.
Diolch ar yr cadr yma. It's giving, um, beth yw enw'r ffilm yna? Lle mae hi'n oh. croesi coesau hi? Fatal Attraction. Yeah.
Fatal Attraction?
Oh, there could be agreements or legal affairs that concern you.
O, fi'n casau stwff o hwnna. Stay calm and level headed, seek counsel. Legal affairs! Be ti di wneud? Pwy ti di... Scamo. Cedyn pedwar, mae hwn yn mwy fel i fi, fi'n teimlo. Okay. What's, what's going on for you? Or what is going for you? The Hermit. I'm going to say Herbert wedyn. Na, Hermit. Na, Hermit.
You, uh, the Hermit signals a warning not to make hasty decisions are

Wyt ti?
Odw.
Fi'n mynd i cael consultation fi di Mercher. Chuck am in. Tattoos, Invisalign... O ie, fi'n cael tattoo, guys. Botox, crikey.
Ok, ew. Yr holl ffordd around. There we are. Mae hwnna'n really handy ar gyfer y podcast. So, basically, unrhyw un sydd yn gwrando, um, blodau. Wel...
A dail?
Wel, so mae fe'n...
Mae yna olive Olive tree a eucalyptus a gypsiphyllum sef hoff planhigion fi. Botanicals. Botanicals. A rapio gwmpas gwaelod fy nghoes chwith. And I love Say I Do. Mae'n really nice.
Diolch.
Invisalign di Mercher a wedyn Botox wthnos nesa. No way!
Yeah, so she's going to be... Ti'n mynd i fod yn edrych yn mwy a mwy gwahanol. I know.

nos Wener yn cael bibecue, barbecue, oh. draw yn ti, Rach. O'n i'n mynd i ddweud fyna, if you're having a barbecue fan hyn, a fi heb cael gwahoddiad, I swear to God it's over.
Wow, okay. Intense. um, na, byddai'n cael, byddai'n cael party fan hyn at some point dros yr haf. Pam, yeah.

Yeah. Cute. So, ie, bydd hwnna'n really nice. So, joia. byddwn ni'n gweld nhw i gyd. A Lush. wedyn, mae'n bank holiday, ti'n cael o'n off? Oh my god, ma fe, ydy, di llun. Fi yn actually neud, mm. fi'n fi mynd am fwyd nos Wener i bach o itho panath. Lush.
Love.
Golf yn y gardd. Mynd am dro efo mam

Diolch, be fi, am gwrando arno ti? Yeah, always. Yeah.
Um, a diolch i, i chwi, um, for you at home, um, neu beth bynnag ydych chi. Yn y byd. Yn y byd.
Um, diolch am roi lan dyn ni. A Mae'n wedi catch yn heddi, cos mae hi wedi bod yn awful. Fi wedi bod lan ys 5am. Yeah, ha occupational hazard yma, mae ofyn. so, um, na ni siarad â chi, wythnos nesaf.